سڵاو و ڕێز لە ڤیدیۆی پێشتر باسی دێت تو تایممان کرد بەڵام شش تێبینی زۆر گرنگەیە هەمووانەی کە مایکرۆسۆفت لە مایکرۆسۆفتە کڵیشەکە دەبێ شش تێبینە بزانن بۆیە با پێک کەوە لە ڤیدیۆی ئەمڕۆ بزانین ئەم شەش تێبینیە چین؟ زۆر جار ئەوانەی لاکسڵی شەکەن لە کاتی نووسینی دەیتیان تایم ژماریان بۆ دەرسێن ئەوان وازان کێشێ بەڵام و کێشە نییە لەبەر ئەوەی مایکرۆسفت ئێکسل لە بەرامبەر هەموو ژمارەیەک ئەکرێتە دیت ڤالو ژمارەکە سیریەل نمبەرە گەیتڤەلێکەش هەبێتە بەروار بۆ نمونە مایکرۆسۆفت ئەکسێل لە ساڵی یەکی یەکی 1970 دەست پێکا بەروارەکە لە لای ئەو لە یەکی یەکی 1970 دەست پێکا ئەو بەرواراشان ئەو دێتەشی بە ژمارەیەک تعبیر کردووە بە ژمارەیەک کەواتە ژمارەیەک ئەگەر سیریل نمبر بێ ئیتر دەیت ڤالیۆکە ئەبێتە یەکێکی 1970 ژمارە دوو ئەبێتە دوو یەکی 1970 بۆ نمونە ئەمە ژمارە دوو ئەبێتە یەکی هزار و نۆ سەد سێ ئەبێتە سێ یەک هزار نۆ سەد پاکردن کەواتە من ناتوانم ئەو هەموو ژمارەیە بەرامبەر ساڵەکە لەبەر بکەم کەواتە ئەبێ فانکشنێکە بە تێویشت ئەوی شە بکەم بڵێ ئەم فانکشنە لێرەکەن ئەم فانکشنە پێ ئەوترێ تێکست کەواتە من بە فانکشنی تێکست سیرێن لەمبەر ئەکەمە دەیت ڤالی واتە یەکەمە بەروە با بزان لێرە ئەڵین یەکسانە بە تێکست ڤالیوەکە چییە ئەمە سیرێل نمبەر پێ ڤالیوەکەیە ژمارەکەم خارجە، لێرە ئەلێ فۆرمات تێکس وات ئەتەوێ ساڵەکە چۆن دەرچێ؟ ئایا وەکو ئێرە ڕۆژ، مانگ، ساڵ یان ساڵ، مانگ، ڕۆژ ئیترەوە بەکەیف خۆتە خۆت تەحدیدی ئەکەی؟ ئێمە لێرە چۆن ئەڕۆین ڕۆژ، مانگ، ساڵە کەواتە ڕۆژ بە دوو ژمارە DD یانە ڕۆژ، مانثش بە دوو ژمارە ساڵش بە چوار، هەزار و نۆ سەد، یەک نۆ سفر سفر یان دوو هەزار و بیست، دوو سفر دوو سفر، کەواتە چوار وای دانێ بەڵام پێشەوانە ئەبێ اقتباسێ بکەینەوە ئەجا اقتباس کە داخین ئەجا کەوانەکە داخین ئەوە ژمارەیەکمان کردە یەکی یەکی 1900 ژمارە دوو بامان شێواکەین ئەڵێ نێکسانە تێکست ڤالیۆکە دووە پاریزە کتیباسیەکەینەوە ئینجا فۆرمات کە ئەڵێن دی ما یە باسکەداخین توانەکەداخین ئەو ساڵ دی ئەی بزانین ژمارە سە ساڵێکە نوێی چواری 1970 ژمارە 1926 نوێی 1992 ئەجا ڕایەکێشین تا ئەگەینە بەرواری

ئەوا فەنکشنی نایە تەنها بە فۆرمولایەکی بەسیتە کرێ بۆ نمونە لێرە بەروار یەکی شەشی 2020 مانێ ئەمە نەمزانانی پاش پێنج ڕۆژ ئەو بەروارە بێ بەچی ئەو لێرە تەنها ئەمسیمێکسانە بە ئەو خانەیە کە ساڵەکەی تایە کۆ سی پێنج ڕۆژ لیترەکە بە شش حوتی 2020 ئەو وەکووتمان ئەگەر بێت توێمە بەروارێکمان هەیەەوە ئەگەرمانێت تەنها ژمارە ڕۆژێک زافە پێنەسەر بەروارێت بەڵام لێرە ئێمە بەروارێکمان هەیە چیشەشی 2020 بەڵام ئەمانەوێ دوو ساڵ و پێنج مانگ و پ ڕۆژی ئزافە بکەین لێرە بە فۆرملا و بە فانکشن پێکەوە کرێ و ئەو فانکشنێک کە بەکارە لێرە فانکشنی دیتە ئەڵین یەکسانە بە دیت کانەکەینەوە هەروەکو لێرە دیارە داوای ییر مانگ دەیەکە ئەنسنی کانەکەینەوە ساڵەکە لە چۆر گرێ ئەڵێن ئەلێرە وەریگرە ئێمە داتاکەمان هەمووی لێرەیە بی شەش داخین ئەڵێن کۆ دوو ساڵی کرا فارزە ئەو جارە لێ مام ئەڵێ مام کەوانە کارکەینەوە لە هەمان شوێن وەرگرێ لە بی شەش کەوانەکە داخین ئەڵێن کۆ پێنج مانگی کرا فارزە ئەم جارە دەیەکەیە پێناودیەکەش لە هەمان خوێنەوەر یەکدێت و ئەڵین کۆ پازە ڕۆژی کە خوانە گەورەکەداخێنی ئینتەرەکەین ئەبینین یەکی شەشی 2020 بێتە بە شانزەی یانزەی 2022 ئەگەر بێت ئێمە دو ساڵ و پێنج مانگ و پ ڕۆژی ساڵ بکەین ئەمەشان لەسەر دەیت بەڵام ئەگەر ئێمە تایمانەمون هەمان معادلە

مایکرۆ سەفتە سڕی پێدام من خانەکان بتوانم کۆکەمەوە ناوڕۆژی خانەکان بتوان لەگەلێک کۆکەمەوە بۆ نمونە من لێرە لەم حەق لە فێرس نێمەیە لەم لایش سەک نێمێ وات ناو خۆی و ناو باڵکی بەڵام من ئەوێ لێرە کۆیان بکەمەوە ناوکەیان دەمزکەم واتە ناوخۆی ناوباڵکی بێتە ناویە خانە مایکرۆسۆفت ئێکسڵ و کوتمان ڕێ پێداوین چێڵێن ئەڵێن یەکسانە بە ئەو خانەیە ئات اقتباسەکە کەمەوە لێرە حەسە من چەند ئەمێ ناوەکان لێک دوور بێ ئەگەر یە خانە لێک دوور بن یەک سپیس لێک دوور بن یەک سپیس داگرم اقتباسەکە داخەم و ئەندەکەدانێم و ئەمجا دێم خانەی باوکەکە هەڵبژێرم کەواتە یەکەم جار ئەو خانەی کە ناو یەکەمی لێیە ئینجا ئەم اقتباسێکە کەمەوە چەند سپیسە من چەند لێک دوور بن ئەوەنە سپیسە ئەڕۆم اقتباسەکە داخم ئاندەکە داخمەوە ئینجا خانەی دووەم کە خانەی باوکەکەیە ئینجا تەرەکەم لێرە بووە ئەحمد هاشم تەنا یەک سپیسیان بینە هەمان شێوە لەگەڵ ناوی دووەم تەنا بەڕ ڕاکێشەنم لاکێشەیە ئەو ناوی دووەم هات ئەمەیان وەکوتم بۆ تێکس بوو من لێرە ناوم هەیە ناو خۆی و باوکی فول نێوم هەیە لەگەڵ بەرواری لەدایک بوون ئەمەوێ هەردووکیان لێرە لەو خانەیە شاری حەیەچیان لە بین بێ ناو نەفول نێمەکە شاری حا یعنی خەتێک ناقسێک داشێک لەگەڵ بەرواری لەدایک بوونی بابزن با بە هەمان شێوە بیکەین بڵێن یەکسانە بە ئەو خانەیە

ئەمە ڕەقەمە سیریەل نەمبەرە ئەبێ بیکەنە تێکس ڤالیو چۆن ئەگەرێنەوە سەر بابەتی تێبینیەکە کەم ئەوەیە کە من لێرە معادلەکەم باڵە نووسیوە ئەبێ لە جاتی خانەی دیهشت من بە تێکس بێنم کەواتە لێرە لە جاتی و دیهشتا ئەڵێم تێکست کەوانە یەکەمەوە کام تێکست لە چۆ بێنم دیتەکە ئەلم خانەیە ئەمە ڤالیۆکیە فۆرماتەکەی چۆنە بۆ کوتم ئەتێ چۆن دێنی لێرە ڕۆژ مانگ ساڵە کەواتە لێن دیدی بۆ لە پاشەوەی باسەکەکەینەوە دیدی پارێزە مانگ دوودانە یە چواردانەیە

لێرە دوو بەروارم هەیە ستار دەی لەگەڵ ئێندەی ئەمێ بزانم چەند ڕۆژیان بینە چەند ڕۆژ لەبین ئەو دوو بەروارە لە بینی ئەم دوو دەیتایە ئەڵێن یەکسانە بە ئێندەی ئێندەی کەم ستار دەی کۆ یەک ئەو کۆیەکە بۆ لەبەر ئەوەی ئەگەر تۆ لە هەمان ڕۆژ ناوێت بێتە سەفر بۆ نمونە ئەمڕۆ فەرقی لەگەڵ ئەمڕۆ چەنە هەر یەک ڕۆژە ناوێت بلێت سەفر ڕۆژ لەبەر ئەوە ئێمە دائیمەن زایدەچێک لە ئەخری فۆرمولایەکەدانین تەرەکەین ئەڵێن لە یەکی شەشی 2020 لەگەڵ 6 حوتی 2026 ڕۆژی بینە و بۆ ڕۆژە کاتە تەنها لێن دەبڵ کلیکەکەین ژمارەی اختلافیان فەرقی بینی ئەم بەروارە لەگەڵ ئەم بەروارە دەرەچێت کۆکردنەوەی سەعاتەکانی ئیش لێرە فەرمانبەرێکمان هەیە ساردەی تێ لەگەڵ ئێندەی ینی سعات هەشتین چۆتە دەوام سعات سێنزە چۆ تۆماڵ ڕۆژی دۆم هەشت و چارێک چوە چواردە و سی چۆ تۆماڵ ئیتر هەم با بڵێنەوە هەفتەیە لەو ڕۆژانە چۆتە دەوام لەو ساعتانە چوە لەو ساعتانە هاتوتەوە بابزانین ئەو فەرمانبەرە ئەم هەفتەیە چەند سعات دەوامی کردەوە بەڵام لێرە زۆر باسەنێتوان بڵێن سنۆماڵی کەم هاتنەوەی بۆ دەوام ئەو پێمانەرە کە چەند سات دەوامی کرۆ لەو ڕۆژە بۆ نمونە ئەگەر ئەشتنی و هاتبێ ساعتێک چوبێتەوە کاتە چوار ساعت و نیو دەوامی کردووە وارەوە بۆ ڕۆژەکانتر تەنها بە ڕاکێشان ئەولا کێشەیە ئەو توانیمان هەموو ڕۆژەکان دەرکەین کەواتە لێرە شەکە زۆر ئاسانە تەنها کەمە کەمکردنەوەیە بەڵام با بزانین ئەو هەموو ڕۆژە چەند سعات دەوامی کردوە چەند سا دەوامی کردتر شتەکە زۆر ئاسانە بە سەمیشنە بە کۆکردنەوەیکی بە سێت ئەوها ڕاکێشین دانێ زیاتر لێرە خانێ بەجێ دێنین ئەم ئۆتۆسێمە داگرین ئۆتۆسام ئەلێ نۆزدە کێشەکەمان لێرەیە ئەگە بە سێکەین تەنها چوار ڕۆژیەکەم نزیکەی چهار سا دەوامی کردو بە چوار ڕۆژیەکان ئەمە سێ بیست و حەوت تقریبا سی چل چل و شتێ ساعت دوام میکرۆ باشە بۆ بوو بە نۆزدە ساعت و نیو جەماکەش تەواوە بە بڕێگاتر بیکەین ئەلێ یەکسانە بە ساعت توانیەکەینەوە لێرە تا ئێرە توانەکە داکەین کەرە پێنجی سان نۆزە پێنج ئیشەکە تەواوە ڕاستە جەماکەش ڕاستە بەڵام ناڵێم هەڵە کلچە بەڵام ئەڵێم کێشەکەی چییە کێشە کاوەیە ئەوە لە سە سعاتی چواری نەڕۆشتە واتە هەموو جار کاگاتە 24 کە لێرە کۆی کەواگاتە 24 لێرە لە 24 کە دەرچوو دێتەوە سەر سعاتی سەفر ئیتر سەفر کۆ کاتۆ لەگەڵ سێ سێ کۆ کاتۆ لەگەڵ حوت حوت کۆ کاتەوە کە دەبێتەوە نۆزدە کە دیسان ڕوا ئەبێتەوە 24 دیسان دێتەوە سەفریان یەگەت و هزار سعاتش ئیشکە قەت لە 24 گاتە 24 سعات ئەبێتە بیست و چوار دێتۆ سەر سفر کەواتە ئەبێت چی بکەین ئێمە لێرە ئەم خانەیە تێبگەێنین بڵێن کاکە ئەم خانە تۆ لە بیست و چوار ساعت کەمترین بەڵکم تۆ توانێت لە بیست و چوار ساعت زیاتر ئیش بکەیت یان حیساب بکەیت کەواتەوە چۆنە کرێ من کلیکێ لەسەر ئەو خانەیەکەم کەوەی کۆم کردوتەوە کۆنتترۆل یەک داگرم کۆنتترۆل یەک لێرە کەستەم هەڵەبژێرم کەستەم ئاخردا لە کەستەم هەڵەبژێرم بە ماوسەکە دێمە خوارەوە ئەمیان هەڵەبژێرم ئەگەر مەلا حەزە بکەن ئێچ ینی سەعاتەکە لە ناو کەوانەیە ئەمیان هەڵەبژێرم ئەلێم ئۆکەی ئەمە کردێت چ سێ ساعت ئەمە تەواوە ئیسا گەرمە کۆکەینەوە لەلایەک ئەکا چل و سێ و پێنج سەتەر وەکو لە خوارەوە لێرە دیارە چل و سێ و نیو چل و سێ ساتن و دوامی کردووە کەواتە ئەو خاڵە لە بیر نەکەن بە کۆنتترۆل یەک ئەبێ ئێمە لێرە ئەم ساعت هەڵبژەرین نەک ئەو سعاتە ئەوەی لێرە چکامە ئێرە ناگادە 24 هە لە 25 دقا یەکسەر هێنە تۆ سەر سفر کاتە کوێکردنەوەکەی قەت تەوا نابێت بەڵام ئەمەیان چیە کە لە بیست و چار ش دەرچ کۆیەک کاتەوە لە چل و هەشت ڕۆی ئیتر هەتاکو مانگ کەوتەوە توانی سەعاتی دەوام کردنی ئەو فەرمانبەرە کۆبکەیتەوە. ڕێگای تر بۆ زانینی چەند ڕۆژ لە بینی دوو بەروار هەیە یان چەند ساڵ یان چەند مانگ یان فەرقی بینی دوو بەروار دوو دەیتوانێ فەرقەکەیان لە ساڵ لە مانگ لە ڕۆژ ڕێگاتر ئەوش بە بەکارهنانی دێت دیفرنس کە بەڕاستەوە شتێکی شاراوای لە ناو مایکرۆسۆف پێسەڵ ناو فانکشنەکە نایدۆزیەوە ئسە لێرەکەین ئەڵین یەکسانە دێت دیفرنس زانە نییە شاراوەیە شتەکە نییە لە ناو فانکشنەکان بگەڕێ دێیت دیف نییە بەڵام شارەوەیە ئێمە لێرە فێرێ بین کە چۆن بەکار دێنین پێ دیفرەنسی چی ئەڵێن ستار دێیت پاشێک کانەکەمان کردەوە پاریزە ئێن دێیت پاریزە لێرە ئەڵێ تێ فەقەی ئەم دوو بەروا لە چی دۆستەوە لە ساڵ لە ڕۆژ لە مانگ با بڵێن ئێماڵێن دێیت لە ڕۆژ کانەکەدا ئەڵێ سی و پێنج ڕۆژی بینە ئەم دوو بەروارە سی و پێنج ڕۆژ بینە پایە چێشی بەروارەکان ترش دەرەچێت ئەوە ڕۆژیان بێنە ئەگەرمانێ ساڵیان دۆزینەوە ساڵ چەند ساڵیان بینە ئەوە تەنها تو لێرە ئەم دیە ئەەکەی بەگیر بەوان تەرکە ئەم دو ساڵە هیچ ساڵێکیان بینێت تواتە سەفرا ئەگەر ڕای کێشی ئەمە دوو هەزار و بیست و دوو مە دوو هەزار و بیست و دوو ساڵیان بینە ئەمەش لێرە بیست و یەک و بیست و یەک ساڵیان بینە هەماش دەتوانین بیکەینە مانگ چەند مانگیان بینە ئەمە مانگ کەواتە ئەمە ڕێگاترە بۆ زانینی یان دۆزینەوەی جیاوازی نێوان دوو بەروار سپاس